ndobva iwe wazomuti uripi bva wati huya kwamachipisa now wamuswa 17 mm-hmm. huya pamachipisa now waiziya good mm-hmm. e takudzika futi orit haa apa anga akumba apa e da kuti ubva waziye zvakabva zvaitika ndakudzokera muchatira tete eva mai maka vandiudza kuti iwewe usatore kalafu pano chichi handidi umuona wati wati ndizvo ehe inini bva ndati chii rega ndimboita ndichitena inini bva ndati bhowa mwana wamai ndazvinzwa inini bva ndaenda unotora kalafu nangiende kwamachipisa but ndichitora kalafu kuenda kwamachipisa nekuti inini handigoni unyebera sister yangu takabva taenda kumba kwamai maakana kalafu taenda kumba kwamai mm. maakana kalafu bva asara ari mumota bva ndapinda nangende ndikati mai maka mm, kalafu ari mumota wamada kutaura nemi chitawi mai maka vakati bva pamba pangu bva vatidzinga imini nangende bva vazoti ah imimi kana muchida henyu kuwirirana kalafu inini handidi but ndokumbirawo musaende naye kumba mm-hmm. handiti mm -hmm ndikati its okay tava munzira kuenda kumba takuenda unomusiya tapa Tata papi? I think tichangobuda tapa mashops epabudiriro one. Tete ndopa wakabva vati anenge kalafu uya angava update here kuti ndakunosiiwa kumba kwangu. mm. tete vabva vati vavafona zvikanzi ndasvika pamba kasi mainini havapo ndoda kubhadharirwa indrive vakutanga kutoita pressure kuti indrive indrive iri kupopota apa pamba pedu panovhurwa gedhi neremote tarova mota tienda kumba but tichisvika kumba isusu tikasvika vari panze neindrive handiti vabva vapinda chii vabva tavhura kagedhi tafonera but ini nandombozviklika futi ndikangofunga kuti ah, waiziva bva tapinda mumba so pandakadzoka mota manje takuti hatoita sei ini ndakabva ndapinda mumba but tatanga kutaura natete takutotaura kunetsana kwedu kwatikaitika kwatikaita ndichitovaonesa kuti tete kunetsana so so so so hamufane kuudza vabereki ndakarwadziwa nezvamakaita chino nechino but paunonoti handiombokuvengai handinomboda kana kuenda kuna mhama kunoprova kana kutii ndakangonyarara aiwa bom wangu bom wangu but tatombogara gara padeni takuda kuenda kalafundo paakati ndina mari yerendi chichii Ukuziya futi kuti ndinoyora nei. ini bva ndabetraya sister yangu bva ndamuti horit its okay rega ndione kuti ndoita sei ndopandakati colorful afambe natete saka vaishaya room vari two Mhm. nacolorful
pamba penyu ipapo right handiti tete ava ndakazokloka kuti vakatsvaga colorful kudhara saka ivo zvavakabva vaita manje vakabva vabva pamba ndopaya pandiri kuti vakaenda kuhospital vari kumusiirei vari kumusiira kuti awane chance yekurara nangeende because airara navo muroom bvavaenda bva vanogara three days bvavadzoka handiti ngatiendei pane imwe chi pane imwe nyaya da kuti tiende mbichana mbichana handiti tobva tadzoka panyaya yavhale vale tete ndivo munhu vakamuti ndiende anokuda achiri kukuda enda kuna ketina unodai unodai unodai unodai vale ndopakauya pepe achiti handisi kupiwa mari handisi kudii because vale asi munhu anotomboziva vale munhu yakakurira kumusha ende kumaraini kwavo ndofunga munoona kuti kana tete vari kumusha its difficult kuti mutaure navo handiti tete ndivo vakati kalafu wakutsvage iwewe ketina mm. vavati vavati kuna, kuna vale ngenda achiri kukuda he chino nechino muri kunzwa zvadaimuudza vale vale vauya kwauri vatanga kunyembera kuti ndiende achengete mwana and isusu hatisi vanhu vanoti uyazouya nemascreenshots even mukatarisa history yangu yesocial media this is the first time kuuya pasocial media panapa ndichibvunza ndichitaura nezvemascreenshots ndichiburitsa evidence ndichiita sei isusu tikabva tangoti ngenda akati zviri kuitwa navhale handisi kunakirwa ngatibva tadzokerei muchati ramamoyo made ndiye munhu anondipa chi vasikana da kuti uone kuti madhets anonangana mamoyo meidza tarisa vavhale kuti tarisa aketi kuti vhale akakutsvaga rini mm -hmm. tarisa apo date wariona deti
vhale inini akanditsvaga musi waaniko zviya
tarisa unoona madeti wayo ari kuenderana
vhale akanditsvaga inini First day yake kunditi hi mama wanga uri musi wa 19 February.
Right. Inini ndiri muchati rangu naMomoyo Maids musi wa 24 February. Hi mama, I need another maid. Uya wandinaye tiri kugara zvakanaka but I need mumwe vaite two. Zviri sei? Umwe oita wemwana here? Ndikati yes tine mumwe mwana ari kuuya.
ehe tine umwe mwana ari kuuya iyo ndaiona bva vasenda
mapicha bva vanditi ndisarudzi pay apo uri kuona kuti yakanzi 200 dollars right ndikati uh, uh, ndikati akoma ndiri kuda uyu ngauyu give me your ecocash number because uku kwa kwamamoyo uku anokutsvagira maid womubhadhara handiti pavasiyendaka mm -hmm. vati unomutorera kuoffice here wamusi wa musi wa 25 saka apa
wanga ukutsvaga ningirikiri maid wekuti mwana ngende awane maid anomuchengeta kaden orit because isusu takati vhala ari kunyepa zvese zvaari kutaura saka isusu hatingade kuenda kusocial media zvinoti he tomupa mari todii ngende ndingatingende akati ndida kungonotora mwana wangu ndogara naye then i go to court and fight for custody saka inini ndopandikabva ndatsvaga kamunhu anoita sei anochengeta kaden wacho kuitira paari kuuya mm-hmm. uri kuona mama kuti ini ndinzi andifarire chi mama bvavadzoka nemwana mama ndopa wakandifonera ndikati a ah, zvazvisina problem kuti amboite se agare hake ikoko because why inini most of the times ndinge ndisipo saka mwana wangu most of the times anenge ana anenge ana neni yeyu ende mai maka handigari navo saka zvitori nani kuti anga ari kumusha but uyu eva uyu ano ano anotraya by all means kurwisa kuti ini namama tisaonani
but namama saka relationship yenyu izvezvi iri right zvayo
i can't say relationship yedu iri right because inini handida kuudza kuti reason why ndakuzoburitsa zvinhu izvi ngendendiandisa mm. mukona chimbomuisawo pafoni mira ndimuise e honai mamwe mameseji edu right e ndokumbirawo muudze eva aregere zvaari kuita musi wemando pakuti zvekuti munhu ari kuita ari kukonzeresa confusion ndachoziva ndiye ndobva vati dai mauya kuno taita face to face tagadzirisa zvinhu hazvidi kudai musi wemando ndikati apapa tatumira 110 yadhimo kuna dhedhi zvikanzi maita basi right ndakuchi kutsvagira chati ravakandikumbira mari mhama ivava no more mandizvidza izvi uyu musi wanu kana achitarisa ndiye musi wemandi handiti asi eva anoti hanzi havasati vambotumira mari inodarika 200 but ndiri kuti musi wemandi takatumira 110 mama ndikavatumira 50 dollars 110 ndakatumira foni kwadhedhi 50 dollars ndikatumira foni kwamama ndikati vabva wandisendera meseji musi wa 14 april hello ndapinda mutown ndokumbirawo 150 ndiwedzere staff yangu wakamboona vanhu vanoziva kuti uri munhu akanaka but vanenge vada kungotsvaga ungonzi unzi uri munhu akaipa because how can you say iwe uri kunyatsoziva kuti uri kuuya uzohodha but unondiudza musi iwoyo kuti uri kuda 150 zvikanzi ndi moms ndiri mutown pandavati send number ndivo ava dzimwe number dzavo idzi iri ndo zita ravo iri no more mandizvidza ndo dzimwe number dzavo idzi ndikati send number da kuti teti handa kusendera mascreenshots paunenge wakuzotaura iwewe uratidze netime nechii ndikati send number kumahalf eight wapona dzinoti no more mandizvidza ndosita ramama wange enderi ndikati im sending munhu paeco zvikanzi ndedzangu after half past eight kuma half past nine zvikanzi waita basa mwanangu
eh apo wakati ndiani hatisati tambopiwa mari hatisati tambodii vanhu a ah. saka uri kuona kuti eh, vanhu ava vaimanipulata chi situation but anonzani tete ava ka kumanipulata kwao situation kwasvika pakuti vatadza kuisa dhimo Ta- nezuro inini ndati it's okay it's okay nge ndakahura nacolorful ngende ita peace navo haisi chi haisi danger but ivo vamukira futi makuseni vakati it's not enough ndopo watanga kusenda mavoice note emusikana wangu webasa vachiti heye anorohwa anoitwa sei anoitwa sei but tarisa uone proof yandakuratidza kuti musikana wangu webasa ndotomubata chi zvakanaka saka inini apa ndakuchida kuti ngende akuudzei nyaya yakalafu kalafu yaya wai asiri kunzwa nanana tete kana vese vari kutaura chinhu one panguva ino sei vasiri kutaura vese ndakatraya kuva kuva protector for so many times ndisingadi opesanisa vanhu but ndo zvatisvitsa patiri pana panhasi tete she's a snake tete vaya vanonzi eva murume uyu ihure hee murume uyu hakude nekuti vatraya by all means kundirambanisa naye sa zvaramba saka izvezvi vakuda kungondinyadzisa nekuti vanhu vanondifarira saka vakuda kuprova kuti maloti anorarama fake life but wakambozviona here iwe keti kuti vanhu vese vanouya kumba kwangu vanotora mavhidhiyo zvandinoita nangeende pacontent yedu chero off guard chero munhu akatora vhidhiyo akavarairwa ndizvo zvatinenge tichingoita ngende hakude hakude ari kuitei neni